Бу шулай инде эш коралы бит. Бу уен коралы дәф дип атала. Ул үзенә күрә борынгы уен коралы, бу корал барча халыкларда диярлек борынгы заманда Булган, кулланган. Э, мин дәф дип әйттем, әмма ләкин бу әле безнең урта гасыр заманында кушылган э, исем. А моңа чаклы борынгы төрки заманда ул дөңгер дип аталган. Һәм дә аны имчеләр кулланган имнәргә, Аны русча инде бубен диләр, шаманский бубен диләр. Ислам сәнгате, мәдәнияты белән танышкач, аны дәф дип атый башлаганнар һәм дә аны менә әле генә мин көйләдем Кыйса Юсуфның бер өзеген шушы дәф белән Уйнап, башкарып та көйләгәннәр. Бу уен коралы турында мин шулай ук авыл буенча йөреп түгел, ә борынгы, әйтик, китаплар аша укып, дәф турында шулай ук безнең күп кенә, әйтик, татар чыганакларында язылган дәф турында Һәм дә шунысы да аныкланды, бу да безнең Урта Азия белән бәйлелекне күрсәтә, шул ук Бохара, Сәмәрканд, шул ук әйтик Хөрәсән һәм дә башка менә шундый мәдәни үзәкләр белән бәйле бу уен коралы һәм безгә килеп кереше. Э, тик э, инде җәдидчелек заманында бу уен коралы инде кулланыштан чыга. Югала. Ә бүгенге көндә менә мин бит инде шулай ук бик күп еллар тел әдәбият сәнгать институтында эшләдем Галимҗан Ибраһимов исемендәге. Шу, менә шул дәвердә э, шул китаплар, чыганаклар белән эшләдем һәм дә анда деф уен коралларын куллангач, аның нинди икәнен белергә тырыштым һәм дә ул ачыкланды, менә шушындый уен коралы икәнен. Ә уен коралы булу бер хәл, ә анда нинди көйләр уйнаганнар, Икәне дә шулай ук аның да җавабы озак көттермәде. Ул бу шул ук безнең борынгы бәетләребез, мөнәҗәтләребез. Әлбәттә, бу дәф белән авыл көе дә, урам көе дә уйнамаганнар. Бу шулай ук менә укымышлы кешеләр генә уйнаганнар, көйләгәннәр. Бигрәк тә инде менә суфичылык заманында бу уен коралы шактый киң кулланылган. Менә ул заман үткәч, яңа дәвер җиткәч, бу уен коралы да инде, әйтик, кулланыштан төшеп калган. Ә менә теләсә кем уйнарга өйрәнә аламы? Бу бәрмә уен коралы бит инде.
Мин уйлыйм, теләгән кеше һичшиксез уйный ала. Бер мастер класс күрсәтеп китегез әле, менә ничек тотырга кирәк аны, беренче Аны тотып була инде, күтәреп тә тотып була, тезгә куеп та э, уйнап була. Э, һәм дә аны уйнаганда, э, әлбәттә, менә борынгы шул ук Илаһи шигърият, мөнәҗәтләр, бәет-касыйдә, газәлләрнең ритмик үзенчәлекләрен белергә тиешлебез. Иң беренче чиратта без ул шигъри метр ритмнарны белсәк, аннары инде уйнарга мөмкин. Теләсә кем әле буны тота алмый дәртне кулына.
Әйе, шуңа күрә менә анда әйтик, хазач, рамаль, раджас, менә һәм дә башка шундый бу сүзләрне аңласалар
ритмнарны һәм дә шигъри әйтик үзенчәлекләрне белгәч һичшиксез уйнарга мөмкин ә болай Тотып кына шундук уйнап башлау ул мөмкин түгел. Ул ничек була инде? Менә мәсәлән, бер яхшы пианист Европа Шопен, Бетховен барысын яйбәт белә. Аның кулына тальян гармун бирсәң, Бик сыйфатлы. Ул барыбер авыл көен уйный алмый. Бүгенге көндә дә безнең яңа Европа традицияләрендә тәрбияләнгән музыкантлар кулына дәф алса, ул барыбер уйный алмый. Башта аңарга әле шул шигъри үзенчәлекләрне, борынгы татар шигъриятен яхшы итеп белергә тиешле. Димәк, сез уйныйсыз? Мин, мин уйныйм, миннән тыш әле тагы барыбер, Аллага шөкер, мин дәресләр бирәм, безнең э, консерваториядә, э, шулай ук э, мәдәният институтында заманында Мин биргән лекцияләрдә өйрәнгән безнең студентларыбыз бу сәнгатьне шулай ук үзләштерде, белә. Димәк, без бу традицияләрне инде шактый нык кына бүгенге көндә заман

Сиңа җәннәт булыр Муса, кылган изгелегең булса. Төзелеше белән дә таныштырып китик. Менә әйттек бит инде, кунак тактасына ошаган дип. Нәрсәдән эшләнгән ул?
Bu e, кысадан бу дәф менә кысасы бар бу аны бүгеп эшлиләр менә элекке заманда э, арбат тәгәрмәчләре ничек итеп бөккәннәр менә шундый ук технология белән э, бөккәннәр э, дәфнең кысаларында аны күбрәк шул карама агачыннан һәм башка бөгелә торган агачлардан эшләгәннәр. Ә инде аның тиресен күпчелек бозау тиресеннән эшләгәннәр. Тик бозау тиресе ул ныкча, яхшы шундый тембрлы тавыш бирә. Аннан әле күп очракта дәфнең менә эчке өлешенә бөҗралар такканнар. Уйнаганда ул боҗралар шулай ук тавыш биреп, матур итеп яңгырап торганнар. Менә дәф шулар белән гыйбрәтле. Менә мин кулымдагы дәф ул Казанда яшәүче Фарат Ханбеков исемле оста эшләгән. Ул бүгенге көндә инде күп кенә фольклор ансамбльләренә дәф эшли. Э, яисә кирәк булса э, менә имчеләр заманындагы дөңгерләр эшли э, һәм дә башка төрле бәрмә уен коралларын эшли бүгенге көндә бит ничек безнең җәмгыятебездәге төрле өлкә сәнгать өлкәсе белән кызыксынучылар бар кемдер имчелек заманы борынгылык белән кемдер менә әйтик урта гасыр классик уен кораллары, көйләре белән кызыксына. Кемдер заманча, хәзерге заман эстрада көйләре белән кызыксына. Безнең бүгенге көндә әйтик, теләгән җиргә теләгән уен коралында эшләп, уйнап була. Тик бер генә барыбер теләк бар, без үзебезнең тамырлардан җирак китмәсәк иде, үзебезнең мирасыбызны һаман да күз алдында тотып, күз уңында тотып, аны дәвам итсәк иде.
Замана бик матур сүзләр. Замана концертларында, менә хәзерге заман концертларында әлеге уен коралларын күрергә мөмкинме?
Менә бу уен коралларында уйнау э, э, әйтүемчә, аның үзенчәлеге шунда. Без барыбер менә шушы урта э, урта гасыр татар шигъриятенең классик әсәрләрен белергә тиешлебез һәм аны итеп заманча итеп башкарырга мөмкин. Моның өчен без яшьләребезгә аны өйрәтергә тиеш. Бүгенге көндә ә, сорау туа, ә безнең композиторларыбыз моны беләме? Без ә, алардан ә, мәҗбүри рәвештә шулай иттереп, шундый көйләр языгыз дип әйтергә безнең аңарга хакыбыз бармы? Башта бит яшьләрне өйрәтергә кирәк. Шул вакытта безнең бу көйләр дә ә, заманча яңгырап сәхнәдә дә урын алыр иде. Бу сәнгатьне ә, Инде тирәнтен өйрәнүче кешеләр күп түгел. Менә шулар арасында нинди әйтсәгез була. Һәм дә безнең уку йортларында да программаларга кертсеннәр иде дигән сүз кирәк һичшиксез. Чөнки алар юк.